Häzir internet kän ösdüdä agam. Onnoň adamlaň öňündenem ýaman kän artistlarymyz çykýar. Ýöne siziň o ýaşlykdan kiçilikden men kiçikäm üç müňlük döwri toýa gidýäkämem toýda aýdýadyňyzda o onnoň oglanlar ýatlatdy ony eý ýazalyla diýip şeýdip ýazmany neme bildimdä makul bildim. Dogry dogry. Hawa sag bol sylap gelip. biziň kameramyzyň öňünde, Ýedigen wideo studiýasynyň kamerasynyň öňünde çykyş edip bereniňe minnetdar. Sag bol sag bol sizede işiňizde üstünlik durmuşyňyzda agzybirlik sag boluň edýän şular ýaly hyzmatlaryňyza sag bol taňry ýalkasyn. Indi serediň häzir ýaňky diýişmä artistler kän-dä. Onnoň kim kime adamlar bulaşyp gidýädä onnoň gysgaça özüňiz barada nirde doguldyňyz nirde okadyňyz ot umuman sungat ýoluna nähili gelişiňiz şo barada gysgaça özüňiz. Sungat ýoluna men gaty kiçiligimden geldim. Kakam pahyr meň halypam. Dutarda aýdýardy. Bagşylar ine Mäne halypa, Hommat halypa, Hommat Jelilow. Şular öýe gelýärdi kakamyň ýanyna dostlary. Soň şulara çaý daşap gowanlaň şu kiçik gowa şu çaý daşap şondan soň şuň içinde şolar ýalyna gysga çaýsa. Gowa haçan doguldyňyz? Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda. Gowa şu wagtky kyrk ýyllyk diýýälerdä. Hawa. Gowa öň Garadaşaýak şol obada üzüm öýünde. Okuw zadam şo taýdamy mekdep? Hawa, hawa. Soň ýokary okuw jaý, aýdym sazy gurdan? Ýok, ýok. Hiç hili. Hemme zat samouçkamy? Hawa, hawa. Aýtgür. Şonuň ýaly. Bir başga bir ýol, ýol görkezip, kakaňyzdan başga bir eliňizden tutup, bir kömek edip, ine şu şeýledir, beýledir maslahat beren kimler bar? Äý. Näme diýiň, biziň obşym bar-a bu zatlar aýtsaň ganyňda bar diýýärler-dä. Ine artist bar Juma Kowusow. Daýym şo meň. Ha, tüweleme. Hawa, şonuň ýaly bar dara iki tarap alanda-da. Hawa. Hawa, kakam tarapdanam. Garaz, hemme-de samawuçka gelýär. Hawa, hawa. Näme üçin şu wagta çenli şeýdip ulurak aýdym, konsert bir zat ýazmak? Äý, meň-ä şo nemämde-de bolmandyr. Ýa saňa degişli däldir öýdüp gezip ýörsiň? Ýok, degişliligimi bilýän, elimem degmedik ýaly bar-a. Ömür şoda men nimärä çykamak bir ustudinni ýazgylar ýenelerä edemok. Şo diýändä. Aý oňam bir nemesi barda. Aý indiden soň. Indiden soň owo. Ýok çykmazlygymyňam bir sebäbi barda. Owo. Aý her her işde bir haýyr bar diýä. Indi şu günä ýedi aýdym ýazdyk. Ýenede ýedi aýdym ýedi aýdymdan özem öz aýdymlaňyzy awtorsk aýdymlar ýazdyk şu wagt. Owo. Owo. Öň diňlenmedik aýdymlar nesip bolsa. Hawa. Ýok, iň soňky ýazanyň Ataş halypaňkydyr. Ýok, ony ýazmadyk. Ony talkada edäýmäň diýýär. Ony ýazmadyk. Hawa, Beki jan, bolýar. Hawa. Sag boluň, Perhat aga. Minnetdar, görenime örän şat. Kiçilikde şo üç müňlük döwrüňde alýardym dal, şo wagtdan galypsyň. Ýöne bu wagt näme, wagt özüniňkini alypdyr. Ooo, biraz. Bizem barada. Bizem birazjyk nebet, sizem nebet. Şo wagtky suduryňyz bilen şu wagt başga-da öňümden çyksaňyzam tanamaýadym ýöne, tanamadyk sylamaz ýa. Minnetdar. Sag bol, sag bol Bekim, özüňe-de sag bol. Şular ýaly bir edýän işleňe sag boluň. Esasam şu doslaň ma şu ýazga kömek edip, seň şeýdip çykaran. Kerimjan. Hawa, Kerimjan ma, atam ma, atam aýtdy maňa, hawa. Dogry, dogry. Hawa, bar, diýip, menem, Eý, şomaý diýsem, hawa diýdiler-dä, onnoň näme, gara bennäm-bennäme sebäp diýýär, hawa. Şoň üçin sag boluň, sungatyňyz ýene öňe gitsin. Hany, ýene-de eýleki aýdymlaňam ýazaly. Nesip bolsa. Boldy. Şunam tanaýsynlar diýensiň demek. Aý, indi ýadygärlik galsa-ow-da, galýa bu zatlar, bu ömürlik zatlar-da. Diňe ýazanyň galýa, edeniň galýa. Etmeseň, diňe ýatlaýarlar-da. Hawa sungat adamsy bolsaň biz diňleýjilerimize özümizi bagyş etmeli bolýasda halka şoň üçin sag bol minnetdar. Sag bol sag bol özüňize-de sag boluň. Bolýa. Esan sag bol.